But if you find him, tell him he still owes me some goods.
Ah, en huet also Scholden. Ok, wann e bei him Scholden huet, kann et jo och sinn, datt e genau sou e puer anere Scholden huet. Sou, solle mer elo enke déi aner probéieren oder soll ech einfach direkt mat der Brutalitéit hei lass ginn? I have no time for evasions. I have no time for this. I have to find Hynek and you are going to help me.

He brought the game skinned and gutted, so he had to have light for that. Ok, hie seet et wär eng donkel Plaz, eng Minn eventuell. Mir hunn op der Kaart virdru gesinn, op der, jo Madame, kënnt Der mat an de Vërdergrond, mir huele grad hei op, merci, op der lénker Säit vun der Kaart uewen iwwer der Buerg, do ass e Steebroch.

Muss mer sen awer net dass ech e Problem mat dat gei. Am richteg Liewen sin ech net sou mee mir si awer hei de Knappe wees de a mir mussen awer och weisen dass mer déck dick Eier an vom Salat schrumpft der Bizeps wees de sou an deem Sënn. Enter ja dank. Sou wou fannen ech deen lo hei et sot dir mer guer net wat komm fro de mol. Welcome to my shop. Where is.

An dann do roper. Ok, da gi mer einfach heier laanscht. Quest. Ah, dat do ass eng Quest. Ah, da gi mer ons déi awer nach sichen. Äh, äh, äh, äh, déi war hannen. Kann ech och lafen? Jo, da verléieren ech awer och Stamina.

So what?
Come to preach to me, have you? That I'm a loose woman, a sinner, that I seduce decent men, huh? Putain.
Also ech, ech, ech hunn jo näischt géint domm Fra, géint, géint elle Fraleit, mee mir wëssen, dass dono een eppes géint elle Fraleit kënnt. Nothing like that, that's your affair.

But Hinnix certainly has nothing to do with those people. Then what does he do there?
I don't expect he's gathering mushrooms. I really don't know what you want from me. So Hinnik is a bit odd and sometimes he goes off into the woods. Jo, dat hues scho gesot.
Du widderhëls dech, putain. End of Talk. Sou, ech géing soen, mir ginn emol als éischt bei d'Minn kucken. Dofir brauche mer awer eist Päerd. Do ass et schonn! Ech hunn et genau gesinn! Veraarsch mech net, du bass den Illuminati. Ehm, komm erop. Ah, dat ass da scho richteg cool gemaach. Also, ech kann Äech nëmmen dat hei soen. Ech hunn, ech hunn, ech hunn de Skyrim wierklech gär gespillt, de Witcher hunn ech gär gespillt, mee et huet mech ëmmer, ëmmer, ëmmer därmoosse gestéiert mat deem ganze Magiedeel, Monsterdeel. Dat ass, ech hu sou eppes net gär. An dowéinst erfreeën ech mech wéi e Geck op dat Spill hei. Ech hoffen alt just, dass en se sech un dat halen, wat en se gesot hunn. Äh, mir kënnen och am Fong sprinten. Komm, man dat mol. Oh, wow, ech gi vill méi séier. Oh, awer net vill Ënnerscheed, he? Do gesäit ee, wéi d'Sonn hannert dem Bier, duerch, duerch de Bierg duerch schéngt. Dat ass och wonnerschéin. Mir hu souguer dynamescht Wieder, e bësse Reen. Oder ass et do d'Leit dem Niwwel sinn? Gesäis du wann et niwweleg géing ginn, mee et sinn bëssen ze vill Stralen do. Also ech hunn zwar mat der Sonn mat der Sonn besser fonnt, dat ass zwar schued. Ech hoffe just dass mer en Tutorial kréien wa mer musse kämpfe gell. Ween ass hie? Monsieur? Ähm nee? Ok ciao. Oder eben net. Arsch Arschlach. Oh Fréck, also haut ass et och wierklech einfach nëmmen deglace waarm, dass ech, ah Mann, ech muss mer onbedéngt, onbedéngt muss ech mer eng Klimaanlag zouleeën, well wa lo de Summer richteg déck zouschléit, well lo bis elo, bis elo war de Summer jo nach richteg roueg, wann deen elo eng Kéier zouschléit, Piter, da ginn ech futti, a honnertprozentig, also ech sinn net deen Eenzegen, dee futti geet. Sou, eist Zil misst hei lo iergendwou an der Géigend sinn, hei ass de. De Sëlwerbroch, wéi en ausgesäit. Pädi, ech loossen dech mol Meck hei stoen, ne? Wann ech päife, bass de souwisou erëm direkt hannert mer, dat wësse mer jo alleguer. Elo gëtt d'Kaart dann och op. Jo, tatsächlech. D'Kaart gëtt, d'Kaart gëtt opgedeckt. Déi Wolleke ginn ewech, dat fannen ech gutt. Do ass eng Quest, do ass nach eng Quest. Gesäit interessant aus. Wou ass den Monsieur? D'Musek ass och richteg stëmmeg am Hannergrond, wee bass du? Du gesäis genau d'selwecht aus wéi den Typ vun der Bar. Just saying. Bass du deen oder deen? Nee du bass deen hei. Oh, Robin Hood, moien, a wéi geet et iech? I'm looking for a mineshaft, where is about town bau? Komm, a fänke mer direkt mat dem éischten un. I'm looking for a mineshaft around here and I heard you know all about them.

Wéi kann ech déi benotzen? Wësse mer elo ongeféier wou den Minenschacht do ass oder? Oh et ass dat guer net un. Muss ech muss enker duerchlesen wat hie gesot huet. Sorry dass ech direkt net gepasst hunn. I'm looking for a mineshaft around here and I heard you know all about them. Mineshaft?
What for lad? You surely don't expect me to know? No of course. Aha,

Mir ginn dem Floss hei no. Merde, ech kann net méi no ruzoomen. Mee ech gesinn och net d'Nimm vun de Stied, dat ass e bësse schued. Ech weess nämlech guer net, a wéi eng Richtung dat soll sinn. Ech gi bei der Strooss weider bis bei eng Steebréck. An da ginn ech weider, bis dass de Floss en anker de Wee kräizt. Oh putain, gell. Thallenberg. Ech wees och guer net wou déi aner Dierfer leie gei. Ech meng bei den décke Wolleke komme mer net wa. Dach dat kann zwar sinn, ech ech wees net. Ech gi mol no uewe weider, ech meng dat wier am logeste lo einfach. Vläicht ass et och einfach do wou déi wou dee Questmarker ass. Woah do gesäit zwar sch do gesäit zwar nice aus mam Mond, och wann de Mond e bëssen däischter ass, mee wat do gesäit. Dat do gesäit richteg nice aus. Leck mech fett, fir eng Beta! Ehm. Torch. Wéi benotzen ech déi do? Hold. Move, use. E.

Okay. So, wir sind komplett verteidigungslos hier, natürlich. Das ist zwar schön gemacht mit dem Wirt, aber dann. Beim Fackel ging ein bisschen mehr weit Licht, ging vielleicht ging kein nach die Schönheit von der Nucht gesehen. Ich fand, also die Reflexion da am Bulli fand ich selber Wahnsinn. Nëmmen et verieren hei. Hei ass e Stéck Holz. Sou gespaant op mer hei wierklech no. Wat wëlls du? Oh! Oh! Oh! Du. Bist du eng Bitch, gell? Gesinn ech das noch überhaupt? Oh, wat? Wat? Wéi? Wéi? Mëss du de Geck? Muss ech dat Spill déi ganz Zäit späicheren oder wat? Oh mäi Gott! Continue. Ech hoffen et geet weider bei Continue. Ech hoffen et fänkt net erëm do, et fänkt net bei deem enger, bei der enger Ladedéngens do un. Soss kréien ech awer de Krätze. Komm schonn.

Bon, dann esou vill zum Ritt duerchfueren. Da beenden ech d'Opnahm hei. Ech spillen bis dunner weider wou mer elo déi läscht Kap waren an dann gesi mer ons dann hoffentlech an der nächster Folg. Ech soen Äech Merci fir d'Nokucken. Schreift mer wannscht wéi där Meenung wou der iwwert d'Spill hutt an d'Kommentarer. Ech wär wierklech gespaant doriwwer wat der dovunner haalt. An fir déi wou nach net abonnent hunn, abonnéiert hunn, dat kënnt der roueg elo maachen. Dir kënnt och e Like hannerloossen, dat hëlleft eis immens vill. An wéi gesot, Merci fir d'Nokucken, bis déi nächst Kéier, ciao!